हमर बेटीके सब काम हमही करि दै छियै तेल हमही लगा दै छियै बौआके हमही देखै छियौ अहाँके ककरो कोनो मतलबे नहि छै हमरो ककरो मतलब नहि छै ने तू छी हम छी तोर भाय छै भए गेलै आओर कोइ नहि चाही ने बेटा हँ ठीक छै खुश रह हँसैत रह कहि दै छियौ तोरा हम बेटी गो बेटी गो बाबू सब काम बेटी कर दे तेलो हम लगा दे अपन बेटी के आ जाए क्यों दे छिए की न करे छिए हम कौन तोर भाई के बारे हम ही कर देलियो तोरो हम ही करे छियो ककरो जरूरत अच्छा है नहीं जरूरत बुझली हां काम हूं बुझली ना ककरो हमरा जरूरत नहीं छे कह दे छी तू हमर तोर भाई बस हम और तोर पापा बस भए गेले कोई कतो नहीं छे छोटकी कथी कहै छिए कथी करे छियै ये हम अपन बच्चा लंग छियै बैठल छी खेलाइ छी बच्चा ल छियै तऽ ला हम बच्चा के लै छियै नहि छै जरूरत हमरा मैया छोड़ दिए जाओ अहाँ अपन काम करू। आइए यार केना के बाजै छियै यहाँ केना के बाजै छी नीके तऽ बाजै छी सब काम हमही करै तऽ छियै आय तेल लगा दै छियै मालिश कर दै छियै सब कपड़ा कर दै छियै गूँध दै छियै कोइ कपड़ा धो दै छियै ए एते दिन हमे नहि करैत रहियै अरे बाप रे कहियो कहियो कर दै छी तऽ ओकरा करना कहै छै कहियो कहियो करै छियै आ सब दिन हरदम काम नहि हजार करै दिन एक दिन कर छियै। दै छै तऽ बाप रे करना भए गेल ओकरा की जै सब दिन कर से तकरा कहै छै करना ए, हमे किछो नहि कए दैत रहू कुछो नहि कह दैत रही एते के कए दैत रह हम करैत रहियै हम पेटमे एते बड़का बच्चा लए कऽ तैयो करैत रहियै भए गेलै तैयो करै छियै कोन काम ने करै छी आ हमे जे खेत में काम करैत रहिए आ खेत के काम छोड़ क आ सोम जे पूरत रहिए से बिसर गेलिए ए बाप रे एक आदमी जे पढ़ गेलै ओकरा कहै छै पढ़ना कहै छै बाप रे खटै छै कहै छियै आय अहाँ खेबो तऽ करैत रहियै ने तऽ खटैत रहियै खटैत रहियै तब ने खाइत रहियै वएह तऽ कहलहुँ अहाँके खाइ छली तब लोग खटैत रहियै आये छोटकी आन दिन दे भाषा ने बट आज किया यार भाषा बाजल ये किया बाजै छी कियाकि सब काम हमरा करे पड़ै छै बाप रे बाप सब काम सब करै छी तब सुन लिअ। तब अहाँ कहै छी कि नहि अहाँ कुछो नहि करै छी एकरा अहाँ- अहाँ कुछ नहि करै छी एकर मतलब हम किछो न करे छी नहि किछो नहि करै छी किछ न करे छी कोनो नहीं या नहि यऽ काम कोनो ताम काम न हमर या नहीं यऽ। अच्छा लिया ठीक छै यही करे छियै न हमर काम कोनो नहीं या नहि यऽ ल हमर बच्चा के खेला दे हमर बच्चा खेलै छै अपने हम जाइ छी अपन काम करै ला हमर बच्चा के ककरो जरूरत है तो हमरो ककरो जरूरत नहीं छे अच्छा ठीक है चाहे बाज लिए ना चल हम जाए अपन काम अपने करेला हमरा हमरा ककरो जरूरत नहीं छे हमार जरूरी नहीं है नहीं छे जरूरी कोनो जरूरी नहीं है हमार अच्छा अपन काम करेला हम हमार जरूरी जखन पड़ते तक देख ले तोरा मैं का हम दादी के जरूरी नहीं छो अब हमू नहीं लेबो ठीक छो देखियो तोरा मैं का कते काम छो चलि गेलो ये तब खेलैत रह हमर जरूरी नहि छौ तोरा माय के हमहूँ हैया चलि देलियो तोरा तऽ मन होइ छौ करा कली नहि लेबो आब हमर काम नहि छौ हम लेकिन नहि लेबो अपन तू खेलैत रह लेकिन तऽ हम तऽ तोहर दादी छियो तू हमर पोती छियो। तोरा माय के हमर जरूरी छौ कि नहि छौ से हम देखै छियो lẹ̀. बाप रे बाप आ हमार जरूरी एकरा नहीं छ आ बच्चा अगर पोसे गेले त हमार जरूरी नहीं छ रो हम देखा दे छियो ये हमहू बदलल नहीं छिए ये की करबै हमर तऽ जे छै से बेटिए पुतहु तेहन सुकुमारि भए गेलै ने जे आब एतेक सुन्दर लत्ती छै आ झुंगनी फरे छे बुढ़वा बुढ़वा छे ना बड़ा हाय की भले बुढ़वा बुढ़वा ए एते गोरु त पहला की कहै छी एने सुनू न की भले की कहै छी सुनै छियै की हमार जरूरी हमरा पुतोह के नै छै बुझलियै आब चित भरि गेल हँ हमरा चित भरि गेलै हँ। हमे जाइ छी मेकअप तेकअप करब अहाँ गाड़ी से हमरा कतौ जाय के छै हमरा पुगा दियौ ए आइ पुगबै लए जा पड़त हँ। हमरा जरा गाड़ी पर बैठ के जेबै हँ आ ई जे एते जे लगबै छियै तोड़ के जे खाइ छियै देखियौ तऽ केहन झुंगनी फड़ल छै हरा दियौ अखने हमरा देह में आग लागल छै ककरो बोली नहीं सुनबे हम तोरा आगि लगल छै ने तऽ पानि ढारि दिअ पड़तै देखऽ तऽ ई झुंगनी फड़ल रहै तब ने घरमे जाकऽ तोड़ हम जतबी कहलहुँ ओतबी बातके हमरा अथी कए दिअ हम जाइ छी मेकअप करला गाड़ीसँ हमरा पुगा दिअ अच्छा लिअ चलू नहि कोनो बात लिअ आइ हम बुढ़िया के लए जाइ छियै एह, ओए हमे कनिया लत्ती के सोझ कए दै छियै आ तब आबै छियै तब जाउ अहाँ मेकअप करब ई सब फत्ती से मतलब नहि छै हमरा पाँच मिनट लागतै तैयारी होइमे अच्छा जा तैयारी भए जाब हम अल्लाह आइ हम देखाबै छियै जे उज्जवल रे रे उज्जवल रे उज्जवल बहिन लग भैया कहि दै छियै तोरा हम हँ जो बहिन लग जो देखै छिके सब दिमाग चट्टू सब बाप रे बाप कतऽ कहाँ से एलै आँय कोनो काम नहि कर दै छै आ बच्चा हम खेलेबै बातके झुट्टे हम सबके लागि खाना बनबैत रहै छी झुट्टे नाटक करै छै नाटक बच्चाके बहाना से काम कर दै छी ई कर दै छी कहैत रहै छै खाली आ करै छै किछो है ने घरमे एक रति बच्चा खेला देलकै तऽ बहुते काम करि लेलकै टाइम लागै छै करैत देखिए हमर काम नहीं लगता आप कहियो ना भेलै ना ई नहीं लगे हम पाउडर लगा लिए भए गेलै आब एहि सबके राखि दै छी कोन पाँच मिनट लागलै मेकअप करैमे बहन मत रो मत रो बहन मम्मी काम पर है मत रो हमरा के छै आब रोके वाला अपन मन अपन मन के मर्जी आ बुढ़वा बुढ़िया देखै छी आ हमर पोथी काने छै हमर आत्मा कलेजा कटै छै लेकिन आइ पुतोह हमरा एहन बात कहि देलकै आब भैया चश्मा लगबै छियै आ बुढ़वा बुढ़िया चलि देली आब हमर काम ककरो नहि पड़तै देखैत रहू आब

चलो ए नमहर छै झोरा ओहिमे नहि मोर मोर धर मोर कत आइ कत क्या ने गेलियै? कत के हमे तू हमर सास छी सास छी तू हमर छी ना पुतहु छी तऽ तू हमरा की करी जते मन तत कतऽ दै छी तऽ अहाँ जते मन तत तोरा कह के जबा कतऽ दै छी बाबू कैसे बन करबै कतऽ बेटिए लग रहबै जेकर जरूरी पड़तै ने तते जा रहल छियै सन्यासी भए जेबै आब हमर जरूरी जकरा छै तते जा रहल छियै कतऽ जाइ छियै तऽ मुझे कए दिन के लागे जाइ छियै से तोरा कह के नहीं जेबे तू हमर साउस नहीं छी मर पुतौ छी ना मैया कह के जेबै ना हमरा तू तो रहती ना तू एहन बात हमरा नहीं कहती जे तू जे कहले आब तोहर जरूरी नहीं छै हमर पोती जे कानि रहल छै से हमर कलेजा कटि रहल छै लेकिन आब तो पोता पोती के ले ले आ तू अपन एकदम कमाए खोर रह बुढ़वा बुढ़िया चलि देलकै मार बाबू कहाँ कर से कत रहे जाओ तो रहल छिए बाबू कहू ना हमरा जे पुछलहत हैं हमरा तऽ कुछो ने बुझल छ अखनी तऽ तोरा दुनू टा के देखै छ हमरा तऽ बुढ़िया पेंसी छै हमे एकरा से कुछो ने लगलिए आ ई तैयारी छल तकरा लए कऽ जाइ छलियै हमे दै लए। देखला ले केलू चोरी

माँ बुढ़िया ने अपन गलती कबे ने करता पर गलती दुनिया में सुनबैत रहे छै ने हम एही बात पूछै छिया तोरा की कहलका नहि कहलका हमरा बोला लेल ह चल चलि जेबै ओतै रहबै अहूँ के लेकिन रहबै ना हमे जे छै से ई बेटा पुतहु धन माल छोड़ि कऽ चलि जेबै कोई बाजा देते दुनिया में तो है ये तेल लीला जे हमरा जे बोले ल गाड़ी लेके चल दल ह लेकिन बात अखनी तो पुतो तोहर पैर पकड़ल के हमर पोता काने छे पोती काने छे बात की भेले से हमरा आप कहत हमरा कल के पुतो अब तोहर काम नहीं छो हमर बेटा बेटी पसे गेले तोहर माल काम नहीं छो यार हम तो अहिना कह दे रही बाबू हम छिटे के ना छिटे के ओने जाय छथिन बच्चा कहाँ नहीं दे छथिन नहीं ले ले छथिन तब की कहती है तो नहीं तो ये सब गप तोरा कहे ला मिलल जब जेठका बेटा पुतोह के छोड़ दिलिए तोरा लए कऽ जे छै से एहिठिना बुढ़वा बुढ़िया छै तऽ बुढ़ियाके एहन बात कहि देलह से भेल नीक बात तऽ ककरो जखनी मानै तखनी लै छथिन जखनी नहि- नहि मानै तखनी नहि लै छथिन तऽ कथी करियै तऽ नहि लै छै तऽ काहे से नहि छोड़ि दै छै गप हमरा बच्चाके? कहैत है आ ई बुढ़ियाके ओहन बात कहि दै छह ई नीक बात नहि ने भेल तोहर लिए ने मैया हमरा से गलती भए गेल एना हमरा से करलियै सतेलियै ने हमरा मोटा बनि के जाइ छलियै ने